Il-Baħar tal-Galilija kien iżomm is-sigriti kollha tiegħi. Għal snin sħaħ, l-ilmijiet tiegħu kienu l-kunfidenti tiegħi waqt li kont nitfa' xbiek jum wara ieħor, bla ma kont naf li ħajti kienet se tinbidel għal dejjem. Jien kont Xmun, sajjied sempliċi minn Betsajda, raġel aħrax tal-baħar, b'idejja mkabbsin u ġildi mxorab bix-xemx li ma taħfer qatt. Il-għodwiet kienu jirrepetu ruħhom qishom rit imqaddes. Ir-riħa tal-ħut mwaħħla ma' ħwejġi, iċ-ċaqliq ħelu tad-dgħajsa, u t-toqol ta' xbiek vojta li tant kienu jinkwetawni f'dak iż-żmien iebes. Il-għixien kien ftit, imma żammejt id-dinjità li missieri, Jonah, kien għallimni minn meta kont żgħir. Kien f'waħda minn dawn l-għodwiet tas-soltu meta ħija Indri ġie jiġri lejn ix-xatt, b'għajnejh jixgħelu b'intensità li qatt ma kont rajt qabel. Kliemu, mgħaġġel u mimli konvinzjoni, kien jitkellem fuq raġel differenti mill-oħrajn kollha. Mgħallem li kien iltaqa' miegħu permezz ta' Ġwanni l-Battista. Nistqarr li ddubitajt. Is-snin tal-esperjenza kienu għallmuni niddubita minn wegħdiet kbar u diskorsi għalja. Imma kien hemm xi ħaġa differenti fil-mod kif Indri kien qed jitkellem, ċertezza li kienet qed tidħol saħansitra fir-reżistenza naturali tiegħi. Meta fl-aħħar iltqajt miegħu, kien biżżejjed ħarsa waħda biex id-difiżi kollha tiegħi jiġġarrfu. Għajnejh ħarqu ġo fija qishom setgħu jaqraw kull paġna tal-istorja ta' ħajti. Ma rax biss lil Xmun is-Sajjied. Ra xi ħaġa li lanqas jien stess ma stajt nara. F'dak il-mument, qalbi xbieku ddgħajjes, id-dinja li kont naf bdiet tinbidel. L-ilmijiet tal-baħar, li qabel kienu biss il-post tax-xogħol tiegħi, saru xhieda siekta tal-bidu ta' bidla li qatt ma stajt nimmaġina. Is-sejħa kienet sempliċi imma profonda. Imxi warajja, qal hu, u f'dawk il-kliem kien hemm il-qawwa kollha tas-sema. Ma kinux biss kliem, kienet stedina li ddoqq f'kull fibra ta' ġismi. Ix-xbiek li qabel kienu jidhru hekk tqal f'idejja issa dehru insinifikanti quddiem il-kobor ta' dak il-mument. Dik il-ħarsa li tinfed għadha ħajja f'moħħi. Qalb is-sajjida u laqgħa tal-port, u waħħal għajnejh fija u qal kliem li kien se jbiddel mhux biss ismi, iżda l-iskop kollu ta' ħajti. Int Xmun, qal hu, iżda se tissejjaħ Pietru. Blata? Kif seta' bniedem instabbli bħali jitqabbel ma' xi ħaġa hekk soda u li ma tiċċaqlax? Il-piż ta' dak l-isem il-ġdid waqa' fuq spallejja qisu mantell ta' responsabbiltà. Ma kinitx biss bidla fl-identità, kienet dikjarazzjoni profetika dwar min kont se nsir. Jien, li dejjem kont magħruf għar-reazzjonijiet impulsivi u kliem mgħaġġel, issa kont inġorr isem li kien jirrappreżenta s-sod u l-istabbiltà. In-nies ta' madwari ma fehmux it-tifsira profonda ta' dak il-mument. Għalihom, kien biss raġel ieħor jirċievi isem ġdid. Imma ħassejt ġo fija li xi ħaġa straordinarja kienet qed tiġri. Kien qisu kull ittra ta' dak l-isem il-ġdid kienet qed tiġi mnaqqxa mhux biss f'moħħi, imma f'ruħi stess. F'dak iż-żmien, kont għadni ma fhimtx għal kollox xi jfisser tkun blata. Kont naħseb li kelli nkun b'saħħti bil-mertu tiegħi, sod bil-qawwa tiegħi. Ftit kont naf li l-qawwa vera ma kinitx ġejja mill-kapaċità tiegħi, imma minn bidla ferm iktar profonda. Il-kuntrast bejn min kont u min kelli nsir kien iħawwadni. Kif seta' bniedem magħruf għall-impulsività tiegħu jissejjaħ blata? Kif seta' xi ħadd hekk suġġett għal bidliet fil-burdata jkun il-pedament ta' xi ħaġa hekk importanti? Dawn il-mistoqsijiet baqgħu jsegwuni waqt li kont qed nipprova nifhem it-tifsira ta' dak l-isem il-ġdid. In-nies li kienu jafuni minn meta kont żgħir baqgħu jsejħuli Xmun. Għalihom, kont għadni l-istess Sajjied ta' dejjem, Bin Ġona, magħruf għall-opinjonijiet sodi tiegħi u r-reazzjonijiet splussivi. Imma ġo fija, xi ħaġa kienet qed tinbidel. Kull darba li kont nisma' l-isem il-ġdid tiegħi, Pietru, kien tfakkira tas-sejħa akbar li kien hemm fuq ħajti. Iż-żmien kellu jgħallimni li tkun bla ta' ma jfissirx li tkun perfett jew li ma tiżbaljax. Bil-maqlub, kien ifisser li tkun ittrasformat kontinwament, immuntat mill-isfidi u l-esperjenzi li kien għad iridu jiġu. Dak l-isem il-ġdid kien aktar minn sempliċi bidla fl-identità, kien wegħda ta' dak li kont se nsir f'idejn l-Imgħallem. Id-deċiżjoni li nħalli xbiek ma kinitx sempliċi kif jaħsbu ħafna. Kull għoqda f'dawk ix-xbiek kellha stejjer ta' ġenerazzjonijiet, kienu l-istess xbiek li kien juża missieri, u probabbilment l-istess li kien sejjer qed ibni. Imma dak il-għodu, waqt li kont qed nitwihom għall-aħħar darba, ħassejt il-piż ta' għażla li kienet se tbiddel mhux biss id-destin tiegħi, iżda dak tal-familja kollha tiegħi. Id-dgħajsa li qabel kienet il-kburija tiegħi, issa kienet qed tistrieħ kwieta fuq ix-xatt. Niftakar ngħaddidi mal-injammi kull tagħha, inħoss kull marka li ż-żmien kien ħalla. Kienet aktar minn mezz ta' għajxien, kienet parti minn min kont. Jew aħjar, minn min kont sa dak il-mument. Ir-riħa karatteristika tal-baħar, li qabel kienet tirrappreżenta l-ħajja ta' kuljum tiegħi, issa saret memorja tal-imgħoddi. Marti osservat fis-skiet waqt li kont qed niġbor il-ftit affarijiet li kont se nieħu miegħi. Għajnejha kienu juru taħlita ta' tħassib u rassenjazzjoni. Kif stajt nispjegalha li dik is-sejħa kienet akbar minnha? Li dik il-vuċi li kienet qed issejjaħli kienet qed titkellem b'awtorità li qatt ma kont doqt qabel? L-aħbar xterdet malajr f'Kafarnawm. Il-ġirien kienu jħarsu lejja b'taħlita ta' stagħġib u nuqqas ta' fehim. Għalihom, kont qed nabbanduna ħajja stabbli għal avventura inċerta. Bin Ġona tilef moħħu, kienu jfesssu. Imma xi ħaġa ġo fija kienet taf li kont biss qed nibda nsib ir-raġuni vera tal-eżistenza tiegħi. L-ewwel passi 'l bogħod mill-port kienu l-aktar diffiċli. Kull pass kien qed ibegħedni minn dak kollu li kien familjari u żgur. Il-piż tal-flus li ħallejt għall-familja tiegħi deher insinifikanti mqabbel mal-piż tad-deċiżjoni li kont ħadt. Imma ma' kull pass, kont ukoll inħoss ċertezza tikber li kont fit-triq tajba. Il-ħajja ta' dixxiplu uriet ruħha differenti ħafna mill-ħajja ta' sajjied. Ma kienx hemm aktar ir-rutina prevedibbli tal-marea, il-kumdità li tkun taf eżatt x'kien se jġib l-għada. Minflok, kull sbieħ kien skoperta ġdida, kull mument opportunità ta' tagħlim li kienet tibdel il-fehma tiegħi tad-dinja. Bil-mod il-mod, skoprejt li fil-verità ma kontx ħallejt li nkun sajjied, kont biss biddilt it-tip ta' sajd li kont se nagħmel. Ix-xbiek fiżiċi ġew sostitwiti b'xbiek inviżibbli ta' mħabba u verità. U l-ħut? Issa kienu qlub tal-bnedmin li kellhom bżonn jintlaħqu b'messaġġ li kien se jbiddel ħajjithom, bħalma kien biddel tiegħi. Dik il-lejla għadha ħajja f'moħħi qisha llum. Il-Baħar tal-Galilija, li s-soltu kien tant familjari għalija, kien inbidel f'xena ta' biża'. Il-mewġ kien qed jogħla qisu muntanji tal-ilma, u d-dgħajsa tagħna kienet qed tintrema 'l hawn u 'l hemm qisha sempliċi werqa fir-riħ. F'nofs it-tempesta, rajna xi ħaġa li sfdat kull loġika umana. Figura kienet qed timxi fuq l-ilmijiet imqallbin, riesqa lejn id-dgħajsa tagħna b'serenità sopranaturali. Il-biża' tal-bidu ta' lok għal stagħġib akbar meta għarafna li kien hu. Hemm kien l-Imgħallem tagħna, jisfida l-liġijiet stess tan-natura. Kien dak il-ħin li l-kliem ħareġ minn ħalqi, kważi bla ma ħsibt, Mulej, jekk int hu, ordnali niġi ħdejk fuq l-ilma. Anke issa, wara tant snin, ma nafx nispjega mnejn ġiet dik il-kuraġġ, jew forsi kienet bluha. It-tweġiba tiegħu kienet sempliċi, ejja. Kelma waħda li kienet se tqegħedni wiċċ imb'wiċċ mal-impossibbli. L-ewwel pass 'il barra mid-dgħajsa kien l-aktar wieħed surreali f'ħajti kollha. Bħala sajjied b'esperjenza, kont naf sew in-natura qarrieqa ta' dawk l-ilmijiet. Imma f'dak il-mument, taħt il-kmand tiegħu, l-impossibbli sar realtà. Riġlejja missew il-wiċċ tal-ilma, u baqa' sod qisu blata solida. Għal ftit mumenti glorjużi, tassew mxejt fuq l-ilma. Ir-riħ kien qed jagħti ma' wiċċi, il-mewġ kien qed jiċċaqlaq taħt riġlejja, imma kont hemm, qed nagħmel l-impossibbli. Kien meta dawwart ħarsti minnu u bdejt nosserva l-vjolenza tat-tempesta madwari li kollox inbidel. Il-biża' daħal f'qalbi bħal ilma silġ. Id-dubji bdew jiżnu aktar mill-fidi tiegħi, u ħassejt riġlejja jibdew jaħrqu. Il-paniku ħatafni, u għajjatt, Mulej, salvani! L-ilma kien diġà laħaq għonqi meta idu l-qawwija laħqitni, tiġbidni lura fis-sigurtà. Dik l-esperjenza għallmitni aktar dwar il-fidi mis-snin kollha ta' qabel f'ħajti. Ma kinitx dwar il-kapaċità tiegħi li nimxi fuq l-ilma, kienet dwar li nżomm għajnejja fissi fuqu, is-sors tal-qawwa u s-sigurtà kollha. Anke llum, meta niffaċċja tempesti differenti f'ħajti, niftakar f'dik il-lejla u fit-tagħlima l-aktar importanti li tgħallimt, il-fidi mhix fin-nuqqas tal-biża', imma fiċ-ċertezza li idu dejjem se tkun miftuħa biex issalvana. Il-Muntanja tat-Trasfigurazzjoni kienet tintrefa' quddiemna bħal ġgant sieket. Jien, flimkien ma' Ġakbu u Ġwanni, imxejna wara l-Imgħallem sal-quċċata, bla ma konna nafu li konna se nkunu xhieda ta' ġrajja li kienet se tmur lil hinn mill-fehma tal-bniedem. L-arja rqiqa tal-muntanja kienet tagħmel in-nifs tagħna itqal, imma xi ħaġa ħafna akbar mill-għeja fiżika kienet waslet biex taħtafna. F'daqqa waħda, trasformazzjoni straordinarja seħħet quddiem għajnejna mortali. Id-dehra tal-Imgħallem inbidlet għal kollox, wiċċu beda jiddi bħax-xemx, u ħwejġu saru bojod bħad-dawl l-aktar pur li qatt kontemplajt. Kien qisu velu tneħħa u ppermettielna nilmħu n-natura glorjuża vera tiegħu. Imma l-ispettaklu ma waqafx hemm. Ħdejh, faċċaw żewġ figuri li għarafna mill-ewwel, Moss u Elija, il-pilastri kbar tal-fidi tagħna, jitkellmu miegħu. Kif seta' sajjied sempliċi jkun qed jara manifestazzjoni bħal din? Riġlejja kienu qed jitriegħdu, u qalbi kienet tħabbat tant qawwi li deher li riedet toħroġ minn sidri. Fl-impulsività tipika tiegħi, issuġġerejt li nibnu tliet tined, waħda għall-Imgħallem, waħda għal Mossu oħra għal Elija. Issa ninduna kemm dik il-proposta kienet turi n-nuqqas ta' fehma tiegħi tal-kobor ta' dak il-mument. Kont qed nipprova nqiegħed xi ħaġa sopranaturali fil-limiti umani, Qisni stajt inżomm glorja bħal dik f'għarejjex sempliċi tal-art. Sħaba tiddi għattietna, u vuċi maestuża proklamat kliem li kellu jibqa' mnaqqax f'ruħi għal dejjem, Dan hu Ibni l-maħbub, li bih jiena nitgħaxxaq, isimgħu lilu. Il-biża' waqqagħna b'wiċċna fl-art, qatt ma konna esperjenzajna xi ħaġa hekk intensa u qawwija. Meta fl-aħħar azzardajna nqajmu għajnejna, rajna biss lill-Imgħallem, bid-dehra tas-soltu tiegħu, Imma l-impatt ta' dik id-dehra kellu jibqa' magħna għal dejjem. Ordnalna biex ma ngħidu lil ħadd dak li konna rajna sakemm l-Iben tal-bniedem iqum mill-imwiet, kmand li dak iż-żmien ma fhimniex għal kollox. Inżilna mill-muntanja fis-skiet, kull wieħed mitluf fil-ħsibijiet tiegħu. Dik l-esperjenza kienet biddlet xi ħaġa fundamentali fina. Ma konniex l-istess irġiel li kienu telgħu l-muntanja. Konna kkontamplajna l-glorja tiegħu, u dik id-dehra bidlitna b'mod li l-kliem ma jistax jesprimi sew. L-aktar lejl mudlam ta' ħajti beda b'wegħda arroganti. Anke jekk kulħadd jitfixkel minnek, jien qatt ma nitfixkel, iddikjarajt b'konvinzjoni sħiħa. Anke meta hu wissini li kont se niċħdu tliet darbiet qabel ma jidden is-Serduk, għidt bl-attitudni preżuntuża tiegħi. Kif stajt jien, li kont nqis lili nnifsi bħala l-aktar dixxiplu leali, nagħmel xi ħaġa hekk impensabbli? Is-sigħat li segwew l-arrest tiegħu fil-Ġetsemani kienu turbulenza ta' biża' u konfużjoni. Jien, li kont wegħedt li mmut għalih, issa kont qed ninħeba fid-dellijiet tal-bitħa tal-qassis il-kbir, nipprova ma ninnotax. Il-ksieħ tal-lejl kien jidħol f'għadmi, imma kien il-ksieħ tal-biża' li verament kien qed jiklini. L-ewwel ċaħda ġiet meta qaddejja għarfitni. Int ukoll kont ma' Ġess il-Galilew? hi stqarret. Bla tlaqliq, weġibt b'fermezza, ma nafx int tgħid. Il-kliem ħareġ minn ħalqi bħal velenu, u xorta, f'dak il-mument, deher l-uniku protezzjoni tiegħi. It-tieni darba kienet saħansitra aktar tal-mistħija. Qaddejja oħra writni lil dawk li kienu hemm, dan ukoll kien ma' Jess Nazzarenu. It-tweġiba tiegħi kienet aktar enfatika, akkumpanjata b'ġurament, Ma nafux lil dan ir-raġel. Id-disperazzjoni f'leħni kienet qed tikber ma' kull ċaħda, qisu seta' jħassar il-verità li kienet qed taħraq f'qalbi. It-tielet u l-aħħar ċaħda kienet l-aktar waħda vjolenti. Grupp resaq lejja, jgħid li l-aċċent tiegħi kien juri li jien Galilew. Bil-paniku, bdejt nidgħi u naħlef, ngħid, Ma nafux lil dan ir-raġel. Dak il-ħin stess, is-Serduk id-Denn iwettaq il-profezija li kont wara b'tant suppervja. Kien hemm li hu, f'nofs it-tbatija tiegħu stess, dar u ħares lejja. Dik il-ħarsa nifdet ruħi bħal sejf. Ma kienx hemm kundanna f'għajnejh, kien hemm biss imħabba li għamlet it-tradiment tiegħi saħansitra aktar insapportabbli. F'dak il-mument, il-piż kollu tal-ġubni u l-infedeltà tiegħi waqa' fuqi. Ħriġt niġri minn hemm, mgħarraq fid-dmugħ mort tal-indiema. Il-bieki li kien ħiereġ minn ġewwa fija ma kienx biss għax tħadt li nafu, kien għax skoprejt il-verità dwari nnifsi. Ma kontx il-blata li ħsibt li kont. Ma kontx id-dixxiplu kuraġġuż u fidil li kont immaġinajt. Kont biss raġel dgħajjef, iffaċċjat mad-dgħufija tiegħi stess. Il-għodu fix-xatt tal-Baħar tal-Galilija wasal mgħobbi bit-tifsir. Wara l-qawmien tiegħu, kont erġajt mort nistat, forsi nfittex kenn fil-familjari wara dak kollu li kien ġara. Il-piż taċ-ċaħda tiegħi kien għadu jitqal fuq spallejja meta rajtu fix-xatt, iħejji l-kolazzjon għalina, qisu dawk il-jiem terribbli qatt ma kienu eżistew. Wara l-ikel, hu sejjaħli għal mument li kien se jbiddel ħajti għal kollox. Xmun, bin Ġona, tħobbni aktar minn dawn? Il-mistoqsija daħlet fil-fond ta' qalbi. Ma kienx hemm aktar spazju għal preżunzjoni l-antika. B'umilta li kont għadni kemm skoprejt, weġibt, Iva, Mulej, int taf li nħobbok. It-tweġiba tiegħu kienet ċara, ira l-ħrif tiegħi. It-tieni darba l-mistoqsija ġiet bħal sonda tidħol aktar fil-fond f'ruħi. Għal darb'oħra kkonfermat imħabbti u għal darb'oħra rċevejt l-inkarigu li nieħu ħsieb in-nagħaġ tiegħu. Kull mistoqsija kienet bħal balsmu li jfejjaq fuq il-ġrieħi tat-tliet ċaħdiet tiegħi, imma wkoll responsabbiltà li kienet fdata lili. It-tielet mistoqsija ġabet twejjaq kbar f'qalbi. Mhux għax kelli xi dubju dwar l-imħabba tiegħi lejh, iżda għax fimt il-fond tal-proċess ta' fejqan li kien qed iseħħ. Kull mistoqsija kienet taqbel ma' ċaħda ta' qabel, Kull tweġiba kienet opportunità biex nerġa' nikkonferma l-lealtà tiegħi, mhux bi kliem fieragħ, iżda b'impenn biex naqdi. Kien f'dak il-waqt li fhimt li l-imħabba li kien qed ifittex ma kinitx sempliċiment sentiment superfiċjali jew dikjarazzjoni kbira. Kienet imħabba li wriet ruħha fis-servizz, fil-kura ta' dawk li hu tant ħabb. Il-fejqan tiegħi ma kienx biss maħfra, kien inkarigu għal missjoni akbar. Is-sejħa biex nira n-nagħaġ tiegħu ma kinitx biċċa xogħol ħafifa. Kienet tfisser li kelli nieħu r-responsabbiltà li nieħu ħsieb, nipproteġi u mmantni spiritwalment lil dawk li kellhom jemmnu. Kienet fiduċja mġedda, mhux ibbażata fuq il-qawwa jew il-wegħdiet tiegħi, iżda fuq il-grazzja fejjieda tiegħu. Dak il-għodu, max-xatt tal-baħar fejn kollox kien beda, irċevejt aktar minn maħfra, irċevejt opportunità ġdida biex naqdi, issa b'qalb miksura u mfejqa. It-trasformazzjoni minn sajjied tal-ħut għal sajjied tal-bnedmin kienet kompluta, mhux aktar ibbażata fuq il-fiduċja tiegħi nnifsi, iżda fuq il-fiduċja tiegħu fija. Jum Għid il-Ħamsin beda bħal kull jum ieħor f'Ġerusalemm, iżda kellu jsir l-aktar mument straordinarju fl-istorja tal-Knisja li kienet għadha titwieled. Konna lkoll miġbura fl-istess post, skont l-istruzzjonijiet tiegħu, nistennew il-wegħda tal-Missier. L-arja kienet tħossha mgħobbija bl-istennija, Għalkemm ħadd minna ma kien jaf eżatt x'kien ser jiġri. F'daqqa waħda, ħoss qawwi, qisu riħ qawwi, mela d-dar kollha. Ma kienx riħ normali, kien manifestazzjoni sopranaturali li ġegħlet jitriegħdu mhux biss il-ħitan ta' madwarna, iżda wkoll qlubna stess. Ilsna qishom tan-nar niżlu fuq kull wieħed minna, u qawwa li ma tistax tispjegaha ħadet kontroll ta' ġismi kollu. F'dak il-mument ħassejt bidla profonda. Il-biża' li qabel kien ġagħalni niċħad lill-Imgħallem tliet darbiet jinbidel f'kuraġġ sopranaturali. Il-kliem beda joħroġ b'ilsna li qatt ma kont tgħallimt u ċertezza li ma titħarrikx mliet ruħi. Kien it-twettiq tal-wegħda li kien għamlilna. It-toroq ta' Ġerusalemm kienu mimlija pellegrini minn kull nazzjon għall-festa. Meta ħriġna fit-toroq, folla nġabret, mistaġba tisma' l-kobor ta' Alla jixxandar b'ilsienhom stess. Xi wħud bdew jiddieħku, jissuġġerixxu li konna fis-sakra, imma jien kont naf li kien wasal il-ħin biex inqum u nxandar il-verità. B'awtorità li ma kinitx ġejja minni, waqaft quddiem dik il-folla. Il-kliem kien ħiereġ b'ċarezza u qawwa li qatt ma kont esperjentajt qabel. Ma kontx għadni s-sajjied impettuż u beżgħan, kont il-vuċi tas-sema, inxandar l-aħbar it-tajba tas-salvazzjoni b'konvinzjoni li ma titħarrikx. Ir-riżultat kien 'il fuq minn kull aspettattiva umana. Tliet elef ruħ ikkonvertew dakinhar u mmarkaw il-bidu ta' moviment li kellu jibdel id-dinja. Kull magħmudija kienet qisha xibka ġdida mitfugħa, iżda din id-darba mhux għall-Lhud, iżda għall-erwieħ li sabu ħajja ġdida fi Kristu. Il-folla li qabel kienet imħawda issa kienet għal rkopptejha f'indiema sinċiera. Rajt irġiel u nisa jibku, jistqarru dnubiethom, u jesperjenzaw l-istess trasformazzjoni li kont għaddejt minnha jien. Il-qawwa li niżlet fuqna dakinhar ma kinitx għall-glorja tagħna, iżda biex nixhdu għal dak li kien ta' ħajtu għal kulħadd. Is-snin li ġew wara l-ewwel Għid il-Ħamsin kienu mimlija b'dedikazzjoni qawwija għall-missjoni li kienet fdata f'idejja. Kull filgħodu meta kont nqum, kont niftakar fis-sejħa tal-bidu max-xatt tal-Baħar tal-Galilija. It-trasformazzjoni minn sajjied tal-ħut għal sajjied tal-bnedmin kienet titlesta kuljum, f'kull sfida ġdida li kont niffaċċja. Il-persekuzzjonijiet ġew qawwija u bla ħniena. Ġejt imsawwat, arrestat, mhedded. Iżda dak li darba kien triegħed quddiem qaddejja issa kien qed jiffaċċja l-qawwijin tas-Sanedrin b'kuraġġ li ma kienx ġej minnu nnifsu. Kull daqqa ta' frosta fuq dari kienet midalja ta' unur, kull priġunerija opportunità biex nuri li xejn ma seta' jifridni mill-imħabba li kont doqt. Il-vjaġġi missjunarji ħaduni fi triqat li qatt ma kont ħlomt li kelli ngħaddi minnhom. Minn Ġerusalemm sa Antiokkja, minn Ġaffa sa Ċesarija, rajt il-qawwa li tbiddel tal-Evanġelju tilħaq mhux biss il-Lhud, iżda wkoll il-pagani. Il-viżjoni ta' li żar nieżel mis-sema kienet biddlet il-fehma tiegħi, l-imħabba ta' Kristu ma kinitx tagħraf konfini kulturali jew soċjali. L-età avvanzata ma naqqsitx il-ħeġġa tiegħi għall-kawża. Għall-kuntrarju, kull tbexbix ġdid kien opportunità biex naqdi lil dak li kien biddel ħajti b'mod hekk profond. L-ittri li ktibt lill-knejjes ippersegwitati kienu jġorru mhux biss direzzjoni, iżda xhieda ħajja ta' xi ħadd li kien esperjenza l-qawwa li tbiddel tal-grazzja. Ruma kienet tgħolli quddiem għajnejja bħala l-aħħar sfida kbira. Il-belt ta' Ċesri, iċ-ċentru tal-qawwa dinjija, kellha tkun il-palk finali tax-xhieda tiegħi. Ma kontx għadni ninkwieta dwar il-mewt, kont tgħallimt li l-ħajja kienet Kristu, u l-mewt kienet gwadann. Meta kkundannawni għas-salib, Tlabthom ħaġa waħda biss, li nsalla b'rasi 'l isfel, għax ma kontx inqis lili nnifsi denn li mmut bl-istess mod bħal Imgħallem tiegħi. Il-mument finali kien li saq, u paċi li ma tistax tispjegaha ħadet kontroll ta' ġismi. Meta ħarist lura, ma rajtx aktar in-nuqqasijiet tas-sajjied impettuż, iżda t-triq tat-trasformazzjoni li l-qawwa ta' Kristu kienet ħadmet f'ħajti. Kull sfida, kull waqgħa, kull rebħa kienet parti minn pjan akbar. Fl-aħħar mumenti tiegħi, Waqt li x-xemx kienet nieżla fuq il-belt eterna, Sidi mar lura għal dak l-ewwel filgħodu fil-Galilija. Issa rajt b'ċarezza li ħajti kollha kienet tħejjiet għal dan il-mument. Id-dgħajsa żgħira tas-sajd kienet saret xibka kbira li laqtet eluf. Is-sajjied beżgħan kien sar xhieda bla biża' tal-qawwa li tbiddel ta' Kristu. Qed naqsam l-istorja tiegħi miegħek, mhux biss bħala xhieda ta' bidla, iżda bħala stedina biex iddoqq l-istess qawwa li biddlet ħajti. Ma jimpurtax kemm-il darba ċħadt, dubitajt jew għeriqt, id-id ta' Ġess dejjem tkun miftuħa biex tqajmek, kif għamel miegħi f'dik il-lejla tempestuża fuq il-Baħar tal-Galilija. Sal-laqgħa li jmiss tagħna!